кануни вырӑсла каласан чаплӑ Сулейман чӑвашла каласан вырӑсла Сулейман великолепный. Ҫав тӑрсанах та Турци патшалӑхӗ питӗ ӑсланса кайнӑ, ҫурҫӗр Африка ҫӗрӗсем, пӗтӗм Арави ҫӗрӗсем, ҫул Европа пӗтӗмпе вӗсен аллинче пулнӑ. Ҫав вӑхӑтра пирӗн пӗр чӑваш Хальхи Вӑрмар районне кӗрекен Эступи ялӗнчи чӑваш, Янтукан ятлӑ пулнӑ чӑвашла, ислам тӗнне йышӑнать те. Хӑйне мехметӗсе парать, парать ӗнтӗ. Вара аравине мӗн пуҫҫапма каять. Меккӑна каять ӗнтӗ? Меккӑна ӗнтӗ.
Меккӑна ҫитсе пуҫҫапнӑ хыҫҫӑн ӗнтӗ вара хадша ять. Вӗсене панӑ, каланӑ хушса Мехмет хадша. Сулейман канунне ун чухне пӗтӗм тӗнчери чи чаплӑ ученӑйсене пухса академи уҫнӑ. Вӑл вара каялла таврӑннӑ Стамбула кӗрет те ҫавӑнта хӑйӗн тӗпчевӗсемпе пӗтӗм халӑха тӗлӗнтерет, академи пулса тӑрать ҫав академин. Вара Мехмед патша Челепи, Челепи академи тенӗ пӗтернӗ. Ун тӗпчевӗсене хальхи Турцие те вӗренеҫҫӗ, Сири, Пакистан, Иран, Ирак, Саудовская Арави. Вот пӗтӗм. Вӑл академик пулса тӑрсассӑн Турсенче-и ватти или каялла таврӑнать кунта? Вот вара мӗн
ватӑлсассӑн вара тӑван ҫӗрте вилес тесе хӑйӗн ялне таврӑнать. Ун чухне Хусан патшалӑхӗ туркӑсемпе ӗнтӗ туслӑ, ҫывӑх пулнӑ ӗнтӗ, ҫулҫӳрев никам та чӑрмантарайман. Вара таврӑнать хӑй калас умӗн ӗнтӗ вӑл хӑйӗн ӗҫпе ҫыннисене ислам дине кӗртесшӗн пулнӑ. Ислам дине Тухнӑ пек пулнӑ ӗнтӗ, ну, тетсе пыракан ҫуккипе каялла авалхи тӗнпе пӑхма тытӑннӑ. Ҫавна усал питӗ куляннӑ теҫҫӗ ӗнтӗ, вара вӑл ҫавна вилет те, ҫавӑнта ӑна вара сӑпак мӗн тесе, ял ҫыннисем ӗнтӗ ку пирӗн ҫын мар тесе, пирӗн тӗнпе пурӑнмасть тесе масар ҫине мар, масар хӗркине пытарнӑ. Вот мӗнре, эп пӗрремӗш куҫри задать расӑм был чӑваш пулни ҫинчен ӗнтӗ.

мӗн, мӗнле калаҫҫӗ ӑна, кивӗ кивӗ чукчӗҫи пулать.
Мӗн ҫинчен ҫырнӑ ши вӑл? Вӑл
мӗн космо, космогони, тӳпене типчесси тата тӗнсене типчес ӗҫпе тата литературӑн тӗпчевҫӗпе чапа тухнӑ. Вара ҫавӑн ҫинчен ҫырнӑ хыҫҫӑн эп ҫырса ӗнтӗ Хусанта пичетлесе кӑлартӑм та ман пата Хусанти паллӑ ученӑйсем ҫыру ҫыраҫҫӗ. Вара тесе Мехмет Чиевича удалӗҫе теҫҫӗ.

Вот тӗлӗнтерем вӑла. Э, вот ҫав ҫынна ӗнтӗ туркӑсем палӑклар ташнӑ.
Хӑйдем мӗнле? Ҫук, кунталар ташнӑ. Кунталар ташнӑ. Тӑван ҫӗршывӗнче. Вот килсе кайрӗҫ кунта. Пӗр купе. Вӑтем хӑйден ялне ларташнӑ?
Купе помощник ӗнтӗ. Вот вырӑнне тупса пире ӳкерсе ярса парӑр. Ҫавна шута хурса эпир палӑкне тӑвасшӑн. Кайса калаҫрӑм. Анне хӑрать, хӑрать. Ну, Ананде Мехмет Хаджа Челепир тери хәзер? Мехмет Хаджа Челеби. Челеби.
Эсир тӗпчесе ӑнлантарса панӑ хыҫҫӑн ыттисем те йышӑнаҫҫӗ. Вӗсем унӑн ятне хӑйсен тӑван ҫынни пек кӑтартмашкӑн претензисем никамӑн та ҫук юр? Ҫук. Ҫук, ҫук.
Вӑл чӑваш.
Ага, чӑваш.
Пысӑк пӗлтерӗшлӗ пӗлхе. Япала. Пысӑк пӗлтерӗшлӗ.
Вот ҫавсене вот ҫав кӗнекене вулаттарас килет. Кашни чӑваш килӗнче пултӑрччӗ вӑл ҫав япала. Унӑн кӗнекисем произведенийӗ вуланисӑр? Вулани унӑн япалисене? Ун кӗнекисене мӗн мӗн ҫине ҫырнисене ӗнтӗ ҫак туркӑсем каласа пачӗҫ ӗнтӗ. Кӗнекесене вулама таймасть. Вот калӑпӑр,

Мӗнре журналта пичетленнӗ, вун пӗр, вун пӗр изданинче пичетленнӗ. Оренбурга тухса тӑракан журналта. Типӗ ҫукки ҫемҫипе ӗнтӗ. Саната паян курнӑ никам та куҫарман-ха.
Ҫав чӑваш хӗрарӑмӗ ҫинче каласа кӑтартакан те пулнӑ. Вӑл чӑваш хӗрӗ Аниста ятлӑ роман ҫырнӑ вӑл. Ҫав писатель, тутар писателӗ. Ҫавах ҫырнӑ вара ҫак Шуро ятлӑ журнал тухса Оренбургра. Совет, Совет чӗнне пӗтеретӗн те вӑл. Ҫавӑнпа вуникӗ номерте, э вун пӗр номерте чӑвашсем ҫинчен ҫырнӑ.

Чӑвашра Аниса вӑл ҫав тери мӗн лайӑх чӑваш халӑхне хисеплекен ҫырнӑ. Лайӑх тартса панӑ. Лайӑх.
Эпир нумай вуланӑ. Тутарсем чӑвашсен ҫинче ҫырнине, пушкӑртсем ҫырнине, вырӑссем ҫырнине. Пӗри те вӗсем Чӑвашсене мӗскӗн кӑтартман, чӑвашсене питӗ мухтаса ҫырса кӑтартнӑ. Хамӑр кӑна чӑвашсене мӗскӗн кӑтартатпӑр. Вот мӗнӗн эпир вулакан писателӗн те вӑл Кузьма Турхан. Кузьма Турхан сывярлӑ иккен. Сывярлӑ иккӗрет.
Ҫавна вуланӑ, тӗлӗнсе каянӑ. Ним тума пӗлмеҫҫӗ, пӗтӗмпех вырӑссенчен вӗренеҫҫӗ. Вуланӑччӗ-ха, вырӑсата тухӑнччӑр Яков Подайкова. Эпӗ хӑйне те калаҫаплӑ пулмалла мар ҫав, вӑл кашни писатель хӑйӗн халӑхӗн чи лайӑх енӗсене ҫыртасси картмалла замбик романсенче. Вот здесь хура стиха тет. Василий Дмитриевич питӗ ҫине тӑчӗ тет ҫапла. Начар тарӑхтарса памашкӑн. Василий Дмитриевич варатӑмччӗ, Василий Шмаплӑ ҫыртмен-ха. Обкомран хушаҫ вӗт-ха тетчӗ.

Эсир те ҫыратӑр, Серпӳҫсенче пурӑннӑ темскер те ҫыратӑр тет. Вӑт тет, саплӑртаран, пӗлеп, хам та пӗлеп-тӗ-ха тет, ну тет, юрамасть-ха тет, тет, коммунист тетсем. Тата ведь ултӑ тумлӑ чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗсене кӗре те пур. Эпир, калӑпӑр, студент чухне ҫавсене пӑхса тӗпченӗ чухне кӗнекесене те ҫырса хӑварнине астӑвап. Унти пуҫра нумайлӑха, яланлӑхах, тен, упранса юлнӑ пуль. чӑвашсен ҫӗрӗсене кураҫҫӗ те патшапа Иван Грозныйпа килнӗ княҫсем, мӑрсасем, темскерсем чӑвашсен уй-хирӗнче пӗр ҫумкурӑк та ҫук. Чаплӑ, чаплӑ пурӑнаҫҫӗ. Чӑвашсене пире пар-ха, пирӗн ман патра пулччӑр чӑвашсем тесе ыйтаҫҫӗ тет хӑш-пӗр княҫсем ӗнтӗ. Ҫук памастӑп, енчен эп сире парсассӑн, чӑвашсем те сирӗн хресченӗрсем пекех наяна тухса каҫҫӗ, наянсем ҫынсем пулаҫҫӗ тесе каланӑ тет, вара вӑл патша удельнӑй христиансем пулнӑ иккен чӑвашсем. Вӗсем патша ҫемйине транслятса пурӑнакансем чӑваш патша ҫемйине пӑхӑнакансем христиансем пулнӑ. Патшалӑх христианӗсем пулнӑ. Ну, кӗтерне патша пулатов восстание пӗтиччен чӑваш турханӗсем, мӑрсисем, тӑранӗсем пурте пулнӑ пикесем. Вӑл пӗтерме вилет. Виҫӗ шайлӑ услакаланӑ мӗн тӑвайӑн сословие пулнӑ. Аслӑ князьсем, вӑтам князьсем, кӗҫӗн князьсем. Малтан аслӑ князьсен шайне вӑтаммисемпе танлаштарать, кайран кӗҫӗннисемпе, кайран пӗтӗмпе пӗтернӗ. Ҫав князьсен сословийӗсем пӗр-пӗринпе арабла ҫыру ҫӳретнӗ.
Вот пирӗн ӗнтӗ ӗлӗкхи чӑвашсен чаплӑ пулнӑ тетпӗр, хӑватлӑ пулнӑ. Халь чӑвашлӑхӑн хӑватлӑхӗ пӗтмен те пуль, мӑн тумлам пек-ха. Калӑпӑр, эп нумай ҫынсене пӗлӗп, Мускавра ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ, вӗсем хӑйсем чӑваш пулнине кӑтартмаҫҫӗ. Вырӑс, эпир шӑнран ӗнтӗ калӑпӑр, вырӑссем пекех, арпаштарма ҫук пире. Вӗсем те вырӑсланча аванах каласа пӗр пулин те чулхула чӑвашӗсем тесе калаҫҫӗ, е Шупашкартан тесе калаҫҫӗ, хӑйсем чӑваш пулни калаҫнах мар чӑвашсем. Мӗн сӑлтавпа эпир чӑвашлӑх хамӑр мӑнаҫлӑха туйма пӑрахнӑ эпир? Икӗ тӗслӗх каласа парап.
Икӗ тӗслӗх каласа парап. Ман пата Чапаевӑн внукӗ Артур Чапаев килте хӑй вӑхӑтӗнче киле килсе кӑтартать. Сине паспорт тӳлет. Ун ҫине ҫыраҫҫӗ национальность. Национальность чӑваш тесе ҫырнӑ. Сирӗн кӗнекере, Мускав Жюли кӗнекере вуланӑ хыҫҫӑн тет, шухӑша кайрӑм та тет, тӗпчеме тытӑнтӑм тет, хамӑн Мӑн асанне чӑваш пулнишӗн. Кукамӑш тесе калаҫҫӗ-ха.
Кукам, кукамӑш пулма, кукамӑш, ну, папушкин тет те халӗ вӑл. Ӑна шасатупрун тет, халь тет сене бас пултӑм, хама тет чӑваш тесе ҫырам. Пӗтӗмпех тет санӑн Мускав ҫулӗ романа вуласа савӑнса ҫав пӑртассинчен чӑваш культурипе савӑнса ҫырса кӑтартнӑ. Тепӗр тӗслӗх, тепӗр тӗслӗх Рязан хулинчен Мамӑка пӗр профессор ячӗ чӑваш. Эп вилет мӗнре вӗрентетӗп тет Мускавра, Ангола вӗрентетӗп тет, ясам хулине ӗҫлеме килтӗм тет, ҫемьеллӗ пултӑм тет, икӗ ача тет. Нихӑҫан та тет сирӗн кӗнекере, Мускав ҫулӗ кӗнекере алла тытса вуласа тухиччен хама чӑваш тесе каламан тет. Халь те чӑваш тесе калап пур-ши тет. Сирӗн кӗнеке регулаторма тӑрӑшап, тет. Ачасене те пулаттартӑм, те ҫапрӑм мана, тет. И вӗсене вӗрентеп, сирӗн аҫӑр чӑваш тесе калама вӗрентеп, тет. Вот мӗнрен килет. Сан пек япаласем... Вот савӑклӑх чӑваш чӑн-чӑнах паттӑр иккенне курмасӑр, ӗненмесӗр ҫапла калаймаҫҫӗ пуль. Мускав ҫулӗ пек романсем, Мускав ҫулӗ пек тӗпчевсем, калӑпӑр, мӗн, Тусаннан сывятла кӗрет, не вуланӑ вӗҫсен кам? Пуҫне пӗсеклет. Якур ҫук.
Апла чӑваш лайӑх, чӑваш вӑйлӑ, чӑваш хӑватлӑ иккенне кӑтартакан произведенисем кирлӗ? Чӑвашӑн чӑн-чӑн паттӑр историне ҫырса кӑтартнӑ хайлавсем кирлӗ. Вот унтан вара ҫав Хайлавсем ҫыракан писательсене патшалӑх ҫинчен пӗртак та пулин хавхалантармалла. Ҫук. Вӑл ҫук мана, мана тӗлӗнтерет.